inonzi time out so i was on time out guys so last um, the last month ndakambotaura about liposuction yevanhu vezvimatumbu zvimatumbu zenene i think last month zvanga zvanyanya kunzi ndine nhumbu hayi dumbu ane nhumbu nhumbu maiti maiti tinoti kusimbisa inhumbu iyo zuro ranga radai zidumbu ranga radai and i was honestly not feeling comfortable at all because nhumbu yacho ndandisina you know some, some years back ndakamboitwa lipo iyi south africa kwahewood and you know maitirwo atakaitwa ka uh, ndakatozoona kuti it's very different from how it's supposed to be done and uh, ndofunga fat yese yakabva yadzoka and i started to gain um, so much weight so much weight zvekusvika kuna na 90 kgs so then i decided no i need to work on this body i need to work on my tummy i need to really remove this face because pese pawangofamba wakungoudzwa zvekunzi une nhumbu iwe usina mimba yacho so i did my research and i was advised to go to this doctor wemuno muzimbabwe pane doctor wemuno muzimbabwe guys anetsa eh, anonzi doctor ta doctor munaiwa and stuff you know unozoregreta kuti why do we have to travel abroad people think kunorapwa abroad or kuti atravel abroad ndokune vanhu vakapenga little did we know kuti no muzimbabwe muno munotori futi nemadoctors akapenga so i got the numbers yadoctor ava then i went for consultation and i showed them my time am like doc ndakuitwa ngemunhu ane mimba i really need this time to go like i don't want this time i don't want it at all ambakatarisa kuti ah zveshuwa mate it too much feti yacho neyanyanya and stuff apa zvidya zvangu zvafamba zvichiita kukwesherana kudai so so did my consultation ndikaudzwa mari ndikabhadhara this was last month in january then i went for my surgery Uh, then I went for my surgery. Then I had my surgery. Was very successful. Come pakumuka. Guys, BP kungoerekana yangu to shoot from nowhere. BP, BP. Chii manje chii. BP yakakwira guys kuita kunge amena amena. hanzi makaitwa mabobs here aiwa no my bobs have always been like that anokuitwa mabobs i just said my stomach kubviswa kubviswa fat yemudumbu yayo bp yakakwira guys zvanga zviri zviri inoda bp kukwira zviri deadly then i got admitted i started getting treatment at the same time i started getting my recovery you know i actually documented everything so that ndinoita sei i will walk you through the journey kune vanhu vanoda vane mazifuta vaya vanoda kubviswa even mazifuta emumaoko ukaita mazioko aya anenge akarembera yaya that doctor look at my hands vakapenga guys havasi kunze kwenyika havasi kupi she is right here in harare so i stayed in the hospital i'm going to show you the procedure from first day because tairecorder and stuff so because we know kuti a lot of women Vanowe mazidumbu. A lot of women are not confident with their bodies, especially mazitumbu iwaya anenge akaita kunge amene amene. Mwanja kunge ane mimba. Hanzi vanoita oh, ah, vanoita maboobs here doctor. Vanoita zvese liposuction, BBL, kuizwa magaro, kubviswa mafuta mumuviri. She's so good. Trust me guys, she is so good.

vanouya vachikubvisa unenge une madrains kubuda mvura mumuviri munyame maunenge wakaiswa pese kuna ndakaiswa matubes and stuff madrains vachikubvisa vachikuisa ira ndakapfeka chandakapfeka ichi chinonzi faa ndo chakaholda the body together its a faa bcause kana waiswa liposuction e, eh, unopfekedzwa rinonzi faa so that you heal bcause nyama dzinenge dzaita sei dzaalusi hanzi how was the pain now let me tell you the good part about this doctor pandakaenda tanzwa nemakoseti my dear ndozvandaiita ndisaka kuti ndoona vachiti zvoni amai titi why would you do that you have a beautiful body tinenge takaisa makoseti guys tinenge takaisa makoseti because this celebrity live ka unotoda kutoita zvekuti muve convince but mukati wasvika kumba unochiukatanura chikoseti wokanda kuukatanura wakabata chidumbu kuti hembe nyatsofita is not nice zvinhu zviya zvine pressure is not nice so the pain now someone is asking this question yekuti ko what about the pain the good thing about dr tar is unofendeswa so the whole procedure ndakaita nandakatofowo zvangu ndandakatofawo zvangu handitombozivi i don't want to lie to you that's the greatest thing than pandakaitwa kuheud ndakangoiswa chiveve ndakanzwa each and every pain muri kunzwa but eh, kwadr ta uku ndakafendeswa ndakaiswa jekiseni ndikanzi munofarira music ipi maititi ndikanzi verengai from 1 to 20 ndakabva ndangofira pa 12 ndandatoenda 12 i didn't know what happened vakatoita ndakatozongopepuka ndatoomuward ndoma ndakatozongopepukira ndave saka i don't want to talk about the pain i would rather talk about the after care after care inoyi manje yandiri inoyi ndo yekuti i don't want to lie to you kuti ah havitomborwadze havitombodini guys munhu kana nyama yako especially padumbu apo dumbu riri very sensitive newo maoko aya akanzi dzvaka dzvaka dzvaka dzvaka nematsono akanzi dzvaka dzvaka dzvaka nematsono achibviswa obviously you feel something you will feel pain but what i like about the pain is pain yachona iri sustainable vanokuisa ma pain patch mapain stop iko nezve im taking mapain stop pain patch yekuti kana wakaiswa haunzwe pain chinongobhohwa inyaya iyoyo yekunzi unenge uchirara nedumbu une mapositions ekurara nawo and also maneses acho anouya makuseni mafirst days unenge usinganyatsogoni kunyatsomira wega kugezeswa it's so beautiful how they do it i never got that after care guys i never got that after care pandakaita kusouth africa at all I never got after care ndosaka makaona kuti zvimafuta zvakadzoka maboys disurgery aya guys ka let's do a research about these doctors before we rush because mine definitely was a boshed one because madzokere akaita feti yangu so zvimasimbi randa ndaita vanhu chingoti chiri kusimba chikudika to me i wasn't comfortable because ndinofarira kusimba but handifarire kusimba kusina shape and i was literally becoming shapeless but you guys you didn't know that because reason makoseti atambotaura ya toti mba chikoseti chedu tokuplizai topfeka hembe mubva mati ah akafitwa mukati amuzoti amai vari kushunyirira nekoseti tasvika kumba todai chidumbu choti bwaga but even if there's no corset there is this far to those who know ndo rinokukkompresa rakandikkompresa izvezvi nyama dzese Boz ndonobata boz kone zvidumbu rangu ukadhokonya kudai richiri very thin maarms angu aya ukamadhokonya kudai achiri very thin saka ukabvisa faha iroro unonyatsonzwa chi pain but this faha it brings you back together so that's why we wear every morning pandinogezeswa nekuitwa mamassages ndinochinja ndopfeka rimwe faha so every day i'm changing mafahas after pain yakangofanira kuti ah ndikunzwa musoro or ndikunzwa chii but it's not something that you can't uh, you, you, you can say kuti mai wee ndanhangirira so ndaitwa kudaro i was at the hospital kusvika ndati ah no munongoziva zvechipatara makosi kakugara muchipatara imari svinuka and remember this is dr ty and remember this is a very expensive liposuction saka ndakabva ndati you know what me i've got my own place that is

uh, her hospital in case of anything because imagine kuti manesi adrive achiuya kudema kana kwamusana its very very far so takabva tagadzira kabase kedu nemurume wangu paplace yangu pa you know my, my spa there is another house kuseri kwespa saka tikabva tangoita kalitu home kekuti you know what let's make this a recovery room saka that's where we, we are staying so um, the doctors andisani ndakamboona madoctors anobata vanhu zvakanaka like that doctor ta andisani ndamboona andisani ndakambotreatwa in that way yekuti you feel you feel like this people okay kune madoctor anongotora mari dzevanhu guys guys maliposuction weare talking 5000 6000 7000 8000 10000 we are not talking small money here vaya vekuhewood vaya vakangondibvisa mafuta kwakungondisa chiwest trainer kwakungoti endai and a couple of my friends we did the same nanhasi group redu rese rakanoitwa kusouth africa tine zvimatumbu nezuro my friend anga ari munhu machiseka kati akomana ndiwe here wane dumbu rakadai so i wish i could take out this far handizogone kuripina mapiniro avo because i wanted to show you but i think later on when i more when i'm feeling much better ndichakubvisirai faa maybe ndichatiraya kumbokupfekeraiwo top yekuti muone dumbu though iam not a person anopfeka mahalf top but just for you to see the difference we took pictures of dumbu rangu riri hombe and now we have pictures of zvaita dumbu rangu iko zvinezvi saka i want you guys kuti muzonyatsoona hatisi kutaura zvekungomaketa chinhu zvekungoti toda kungotaura nono ndikutaura zvinhu zviri paground pa, pa Ndambovatega on my um, ndavatega on my on my on my story yandaisa nhasi yevalentine that's the page you can follow her go for consultation inini zvese zvandakaitwa zvese izvi zvakandikostira ndofunga kusvika 7000 because even pakati pezvidya zvangwa papa kufamba pachikweshera ndaitaura zvekukweshera kwezvidya ndini ndaitovawo mumwe wacho maoko angu aya guys you know you don't, you don't need me to tell you zvaangaita anga arembera kudai nekufuta huro yangu muchaiziva yanga yambiri mbiri pano pamusana pangu muchapaziva panga paane chihamp vanhu vachingoti ah, mentity peace of mind but inini I, i would really say kuti no no no no something is going on here yes ndine peace of mind yes ndiri kusimba zvakanaka but no this is now zvaover the body chidumbu zvekunzi une osati hapana chinobhowa sekunzi une nhumbu usina nhumbu imimbai imimbai saka ndakaitwa zvese like my thighs in between my thighs ndakaitwa my hands ndakaitwa my tummy zvese ndakaitwa saka you know zvinosiyana mumwe munhu anoyobva ati maarms angu akanyanya ongobviswa maarms mumwe munhu anouya oti dumbu rangu obviswa dumbu chete mumwe munhu anoitaura zvidya izvozvi zvinenge zvine mahampu obviswa mumwe munhu anoya saka zvakasiyana maprizes ma saka handidi kukuudzai kuti yangu yandakabhadhara iyoyo seven ndiyo yenyu yamuchabhadhara is different it is so so different and i love the fact yekuti even when i went kwadoctor taa kwati vakazoti amaititi eh, tinongofara kukuonai tinenge tichingokuonai mastreets am like o oh, munoda kundiziva zvenyu Zikanzi tinokuzivai. Hanzi so far racho is it for life or what? No no no no no no. No, it's not for life. It's not for life. Ndichabvisa kana ndanyatso simba. Ansa ndasimba. I'm still not feeling well guys. I'm still ku recovery room like I'm saying. ndichiri kutovhizitwa ndinotobviswa hakusi kuchekwa nanzwa vamwe kuti makachekwa vamwe vakuita se like drama randakaitirwa namai vangu when she came anoziva kuti mai vangu vanenge vari pasocial media ipapa yes the, uh, eh, tam naiwa dota mnaiwa mai vangu zvavakaita vaverenga zvamunenge muchinyora pamafacebook vaenda unoiswa magaro vaenda unobviswa maribs mai vangu vakangoti vachipinda padhoyo sikenzi wabviserei mbabvu mwanangu chokwadi mbabvu dzakasikwa namwari chokwadi unoziva kuti mwari akakupa Mai vangu vakutorira nendimi. Amai wangu wakutochema. Takashamisika. Mukwasha mungasiye mwana uya achibvisa mbabvu. Mwana abvisirei mbabvu? Mai vangu vakandiitira drama. Ndikati handina kubviswa mbabvu. Ndaitwa lipo yandakamboitwa last time yekubviswa mafuta. It took a time nekuti vanga vatomisinfomwa. Ende mai vangu vangu vatoverenga pasocial media. heya bvisa mbabvu heya enda unoiswa kawesti kego ndikati handisi kuiswa kawesti kogo ndiri kungonobviswa ma, ma, ma, ma, mafuta mudumbu mafuta akadrainwa ndaraiti ndikadrainwa mafuta mudumbu ndikadrainwa zvimazioko ndikadrainwa pakati pemechi pemathais pema angu apa ndokwanisawo kufamba zvakanaka mathais angu aitowo normal hafichisiri normal so she finally understood and she's been coming to see me and um, just want to thank you vanga vachiuyawo zvavo kuzondiona people were bringing me flowers people were bringing me chocolates people were sending my ghetto soon you know i just want to thank my close circle vanga vachiuya vachindiona kuti i appreciate because you know some people were even worried eh, dai pasina kuti ndakazokwira bp I am sure by now ndingadai ndato up and running of which I feel much better because now ndotokwanisa kumuka chifamba there's an important question yakanzi can I still give birth after lipo yes you can give birth after lipo zvakanaka naka haisi tamitak remember guys there's a difference between pane inonzi tamitak iya yeah, unoitwa kawestik ekuti unobviswa nyama osonwa dumbu anzi rinoitwa takini rosonwa ndopai paunota kachiuno kadiki diki ndo inonzi tamitaki kune iyo inonzi laipo iyoyo haisiri iyo hakusi kubviswa maribs saka vanotokubvunza dhoku kuti uchiri kuda kuita mwana here otovaudza kuti yes ndoda kuita mwana i've got a friend of mine eh, takamboitwa naye kudhara uh, kusouth africa akangooti achibva kuitwa laipo i think the next two months mimba ichibva yatobatwa saka its not like hauchaite mwana hakusi kuchekwa inini handina kuchekwa pane kuchekwa like tamitaki unochekwa like operation inini handina kana kuchekwa ndingori nemamakisai anopinzwa matubes bcause vanopinda pinza matubes vodraina chii odraina mafats saka handina pakachekwa handina pari kuita kunge pane operation because its just liposuction

I had a liposuction, which is my tummy, my hands, my, my thighs. Handitika, eh, zvino vamwe vanhu chikoro chishoma chaicho anenge achingofunga brain dzake auziva dziri kufungei saka im getting better and very soon ndinenge ndakutoenda kubasa and stuff like that but im still on bed rest i've been told to rest and my bp is gradually

e, so kana muri kuda vamwe chisiyanai nezvekuenda kuna natoki kwenyuku taane madhokuta akafunda kuno ana toki ana ana ana anzi toki nechina munhu anouya akaitwa even ana bibibie uyoyo iri kuitwa muno nana doctor ta hanzi i have 4000 but i need this money call them ndakuudza kuti zvakasiyana so don't think kuti ndo price zvakasiyana handiti zvese vanoita bbo vanoda kubuda wani chivakashure pano nekwamutoko they will do these are professional doctors so vese vangu vane stress rekutravela teki kwekuti hauna key yaunopiwa guys inini mazuva ano ndinoitwa kunge mwana mucheche vanoya first thing kuseni how are you mem mageza here ndogezeswa because asati ndanyatsofiti kumhanya nekuita sei e, nekudini no no no asati ndafiti saka ndinotouya ndichigezeswa ndapedza ndoitwa mamassages bcause you, you gotta do mamassages ndoiswa maanana betadin pama patumascars twangu twatwakaiswa matubes tuya tuya ndozorwa mapain relief um, oils ndozorwa ma, ma, ma oils and whenever they leave i feel much better i'm getting better by the day by the day unonzi kutoki kuteki saka regedzai kuswera muchizvinetsa imagine ndege yauchakwira uri kunoitwa operation kana kuti iyo tamitagiro bbl or inonzi laipo ye 7000 chifunga ndege chifunga kuzodii maexpense wayo anogona kusvikira mu 20000 of which right here in harare you can just go to dr ta ende chakanakira kuti dr ta vakangopedza newe vanenge vachiuya kumba kwako ikoko vanouya kumba kwako ikoko ende you know the, the most beautiful part about this is ivo personally She will come and check on you. Imi makambozviona zvekuti doctor anokufambira. Kana vasikana wavo vakuita mamassage, she will come vanouya pano nepapa. How are you feeling? Ah, you are improving. Zvese madrains ndaitofamba nematubes and stuff. Madrains uh, eh, inini I don't want to lie. I, I, I recommend, I recommend Dr. Ta, I recommend her and I'm happy with these things are now um, hanzi rate the pain out of 10 it's, to me it was 5 i recommend it. do you see if you want to see how good this doctor is there is deliwe deliwe mamuziya makeup artist eh, mukaenda kupage kwake akatovatega ende the same ndavategowo akatotaura kuti thank you doctor ta for the body and stuff like that nyaya yezvematumbu vasikana hapana chinomboshamisira paku there is nothing to be proud of une jojo tenge and we all know that kungoshaya zvikwanisiro saka unopedzisira wakusimbisa unoziva kuti munhu akashaya mari yezvikwanisiro inonzi jojo tenge rararao nditori bhoho ah but deep down you know kuti jojo tenge rinobhoho asikana deep down unotozviziva kuti jojo teng hausi kurida but because you don't want to feel out of place nenge yangu ah jojo teng ndorida unoziva kuti dumbu rikaramba richikura magaro anoenda um, anopinda mukati kudai dumbu rikaramba richikura rinotora magaro ese ayekumaisa mukati kudai unopedzisira ndopepa unoti magaro ari mukati zizamura uko uko you become shapeless and nobody is proud of being shapeless nobody we don't want it we will pretend kuita kunge we are okay even zvemawaist trainer zviya zviya inyaya yekuti it's a temporary uh, uh, uh, thing yekuti nekuti ndoda kuti hembe ishepe but ukasvika kumba kwakubvisa ma, ma waist trainer so you see hazvinakidza kuti every day unofanira kutakurana nemawaist trainer ako nemaskin tight ako ah, inini i don't have that time i just want to wear my dress and look good so like you saw paphotoshoot paya paya mukati mangu hamuna chirimo ndakangomuka ndikapfeka dress rangu and i felt good though i wasn't feeling well yesterday i was trying to surprise shumba but surprise yakazoendawo nepamwe i decorated muspa medu ndikadeidza maclose circle close circle yangu ndikati i want to surprise my husband husband wakandiwanepi husband yangonzi ichisvika kuofisi zikanzi uyai kukwekwe uku kwaita chiagent meeting chekuti pane place yamunofanira kucleana saka he just thought let me drive to kwekwe very fast ndodzoka ndichiona mukadzi wangu because heis really been there for me like ana dr tapa vanouya masikati manheru ndinenge ndina dr gilbert ndikangoshinyira kudai ayo okay baby ndikangodai ayo okay baby anenge achinditi achindi ah, that man that man saka ndaiziva kuti akabuda akaenda kubasa masikati anodzoka futi around one achindiona achibvunza kuti how you feeling so i just assumed kuti ah, achadzoka ndaronga ronga zvinhu zvangu ndaronga ronga ndaronga ronga ah ndataura na nemafriends angu ndataura nevanoita dheko ndataura na, na keni wamambo anoimba ndikati toda ngoti achipinda pagedha team surprise tapedza kuroshongedza asikana ndafonera baba vaya ndikati nhai e, muripi and our sound yongeza munhu ari kurwadziwa zikanzi mm, hanzi nhau yazvireve kuti torida asi mari hatina its true its true at least youare being honest zikanzi ndiri kukwepa amana makambo makambo apa vanhu vakazara panze nezuro gaizi ka kana ndakambo handizive kuti ndoti kunyara here kana ndoti kusvava here kana ndoti kudii apa ndaita mavideos thousand thousand and ndiri kukwek am not around ndamhanya kwekwe but iwill be back i think kuma six six ne ndadzoka aba kuti ndichimuudza kuti shamwari ndaunganidza vanhu panze apa ndadii ndichataura i cried even masangu atori ndikini saka takazongosiya deko iyo iriko ndikati you know what it, it happened so we decorated our spa kuitira kuti vanhu eh, vanoda zvavo kuuya zoita mafotoshoot i know kuti vanhu mune stress yekuti valentine moitirei vadiwa venyu and stuff inini valentine yedu takatoita eh, i got a car for my family i got another car for my family which is bigger which is nicer ndikatoti no this is our valentine takatopedza nazvo though yakaita valentine gone wrong but a its life next time kana muda kusurprise vanhu venyu zivai pavanenge vari because unosvava pane vanhu kusvava so takadekorota our spa in a very beautiful way yekuti kana uchida kuzoona ngiriro uchi e, munhu wako unogona kungouya kuspa kwedu uchidako kuita photoshoot unouya kuspa kwedu because madheko acho haana mbobviswa Ko todii mumarooms takatoisa deco yemacouples those who are coming for mamassages macouples so that maybe une something chauda kupa munhu wako be it husband valentine inini it's just not about husband and wife it's even about loved ones your mom your sister your whatever you want to come and give them something voitwa matreatment eh, you can come to our spa because our spa right now is looking so beautiful we're decorated saka ndaida kuti vakapinda you know pana pa band pa patori ne band ndichaisa angu mavideo atata kuimba tega takuzviimbira saka ipapa papa pane pa by the side there was a band rakeni wamambo yaanoimba anoimba nzimbo dzelove so anga aripo ipapa apa chichichichi chi, chi, chi. vakanyatsoita arrangement yavo yekuti ava vapinda ka tobva tavaimbira nda ndakatodzidziswa song yacho yakeni wamambo iwill post the video because i've got ma behind the scenes um, behind the scenes akawandisa ma behind the scenes andinawo so i'm going to be posting just for the fun of it because yee maone so so this was the deco and then mumarooms edu so if you want to come with your partner usitori no futi idea yekuti ndoita sei uchida kupa partner yako a special gift isusu tatoone chiphoto booth chedu chakanaka ichi chevalentine munhu otouya otodii

this is uchiitwa treatment yako you want to give your partner eh, inonzi chii a gift you know it's valentine month ngatimboitei something zviri special so all this unonyatsoti mobva maitwa kafotoshoot kenyu because i know kuti vazhinji venyu mutori nestress iko zvinezvi nekuti manje ndoenda kupi manje ndoita sei kwakanaka manje todini zviri romantic saka nezuro ha baba vakarara vachitena tena he wanted to cry i think he actually almost cried because vakabatikana and when he woke up is like i want to make it up to you i was like listen it's not, it's not your fault at all yekuti you traveled and stuff like that it's not your fault zvinowanikwa and he didn't even expect me because kufamba chaiko chaiko kwakuchiri kutondinetsa have been dragging but nezuro ndakaita energy ndakaita energy isingatomboite ndikamuka ndikati chero ndiri chiri kufeela pain i need to just surprise my husband have fun as a family celebrate you know be merry and stuff like that but it was a wrong um, surprise at a wrong time kunonzi wrong timing but tinangotenda mwari for the blessing uh, that he gave us uh, as a family so guys uyai mashops haana kuvharwa spa haina kuvharwa we are working 24/7 only that nini zvangu ndini wamunogona kutadza kuona because you know what i'm still recovering uh, so most of my time i'm resting ndinongomuka every two hours and i'll be going for a walk ndodzoka ndomuka every two hours i go for a walk ndichidaro ndichidaro kusvika ndabho but otherwise i'm recovering well endai guys munoitwa malipo don't let anybody tell mari yako guys Hakuna chinhu chinonzi wapiwa pressure. Pressure is your bank balance. If you can afford to do something, go and do it. Usamirire kuti hanzi nekuti nenge akazoita ndakunzi ndapiwa pressure. Mari yako mupocket mainana. Kana mune mari endai munoitwa. Don't even care what anybody says about anything. You know your body, you know what you want, you know how you want to look. mari yako chete ana kim kardashian vanoenda vachinogadzirwa nekuti mari yacho vanayo because mari haisi yekukweretanaka kuti ndipowo ndimbonogadzirwa dumbu rangu when you have your money you can do whatever you want with your money saka pressure yaungatoite palife yako ndeyekugadzirisa iwewe nemari yako nekuti mari yacho inenge iri yako unofa usina kuzvispoila usina kuzvigadzira uchityauti vanhu zvazara izvi ukacheka even kunigeria everyone is doing all this liposuction and all this bla bla everybody zvazara kunge bero nekuti munhu wese ane mari yake anongozvita ada kuiswa garo unoiswa garo rako unotobuda wane garo rako pano nekwamutoko ada kugadzirwa mazamu kuti amire unopiwa mazamu ako kuti amire ada kubviswa mafuta mudumbu kuti riite vulati uite mama mama anonzi machiyaya mari yako mama hatisi kutemba munhu temba chikwama chako so go ladies you know feel confident don't feel out of place pana vamwe vanhu vane mari vasingaoneki kuti vane mari nekuda kwechibhodhi chibhodhi chinenge chakaita kunge chinguruve kuita kunge karoti rakapidigurwa kuti ndomai avo here e, vari kunhangirira vari ku vari kunzi vane mari ka ndo mai vamisa vhongo voma here you are looking so unkept go and work on yourself baby varume ava vari kutochiva vakadzi vava vakanaka iva vava haangazongokuti kuti bhebhi uri kumakisa zvako murume can tell you in a very beautiful way ka even in shumba is really hard for me him asi asi ndakambotuka nashumba for any reason asi ndakambo asi ndakambo exchange mawords but you could feel it kuti padumbu rangu ka baba ava vanenge vane zvavari kutaura indirectly you could feel it and even pandakangovaudza kuti i need to work on my time was quick to say yeah go and work on your time the indirectly chai chai unenge watoudzwa kuti dumbu harichaite ndaiti ndikabvisa hembe vanotanga kuseka akatanga kuchibata bata so eh it sounds funny but in a way is communicating kuti haa ah, dumbu mother harichaite kune varume vasingagone kuudza munhu chokwadi vanotya to hate your feelings but chaanozongoita manje you know chaanoita anobva aenda ononyenga zvake tumabhebhi tune structure yakanaka e otanga kutonakirwa and so are they, these are permanent results now these are permanent results especially when you follow everything that the doctor says these are permanent results especially ukafollowa like i'm telling you kuti do you know why kusouth africa Zizi nhingi rakakasira kudzoka zidumbu riya nekuzongofuta kwese kwese. Handina kana chandakamboudzwa zveafter care. Baba vaye vanongotora mari yevanhu baba muindian vaya. Vanongotora mari yevanhu vapedza vosunga. I think vanoda kutomboitirwa strike chai chai. Vongokusunga chiwestband vochi you can go. Havaudze munhu kuti you need after care my drains body inenge yasara izvezvi izvi body. ndakazobviswa chubhu bhozi dumbu iri ranga richiri kubuda anonzi madrains unotoiswa chubhu yaunotofamba wakajegera kudai so even musi wauno toiswa unotobuda une kathita bhozi kuita weti chaiyo chaiyo chaiyo ka unogona kutadza saka weti inenge ichingopinda mukathita hatinambozviitiswa zvese izvozvo tinangopedza tatoo kucape town uku huh? tatoo kukapa takutotakurwa nevanhu takutonzwii nothing he never told us there is after care i'm starting to know about liposuction now iko zvine izvi ndakuto educated kuti oh ndozve even dr ta ndakati dr ta when i had mine i didn't even know kuti this is how it's done saka hakuna munhu anongoitwa liposuction uno uchienda kumba kwenyu munoita mainfections musaitwe malipo emukoto hakuna lipo inoitwa munhu kutekingwa ongonoitwa uchienda you need to heal guys you need to recover you need to recover ndosaka muri kuona am not coming here ndichiita sei sei zvekuda kumhanyira kuenda kumabasa nekuti musi wo unozorwara unorwara chaizvo you need to recover you need to feel your body kuti strength yadzoka izvozvi zvidai ndakubvisira ichifaa ichi ndakuudzai kuti with time iwill remove wototi dumbu rakatosiyana neskin yangu iyi rakaita kunge kabepa kudai undoti ukarujunga asiri chaboka ritetetete dumbu because harisati rasimba iwe wanikwa kutoti gweje gweje izvezvi zve ndine function ndakavaudza doctor ta ndikachavukore function on saturday sikanzi maititi une musikanzwa but unenge wakudawo mari you know kuti i bought a new car and i did this and i did that and i almost done with my house unenge wachibroka wakutora mashozi zvikanzi makutora kuti mashows very fast ndikati don't worry dr ta ndiri kungomhanya for that valentine gig because the reason why is i am part of that place kudema kudema kwedu kwane place yekuti mukauya imi unogona kufunga kuti ndiri kupiko ukauya kunzvimbo yedu kudema musi wa 14 ndo kwatetiri mabots ori mabots emukoto ayaya ndati place yakagadzirwa iyoyo saka they were like maititi you can't tell us kuti you can't be there to officialize this place ndimi vanhu vacho e varume vanoitwa live tikutokukumbirai kuti muuye and also you are a part of this place saka andakashaya kuti ndorapa ndoramba chiti chii ndakashaya kuti ndoramba nditi chii i had to go this is for my people this is for my hood saka saturday nde ndiri kudema but kudema kwacho ndichangouya maminutes mashoma bcause iam not supposed to be jumping and mnotiziva kana takupefoma kate tichida kupedzera but um, that's not supposed to be like that way pane yote takuda mari tagarisa tisiri kuita maworks tisu tiri kungobudisa mari i need to start making more money because ndabudisa mari yakawanda zvisingaite saka i had to accept and those people paid sadza ndiri kudya hapana chandisiri kudya guys hapana chandisiri kudya panapa i'm eating everything hapana chandisiri kudya panapa you know so there's a lot going on my daughter is traveling pari kudiwa maziko mari yekupenga you know iwe uramba wakangorara eh, mwana wangu vanauye makambozama eba tiite zvemaherbal life is herbal life for wo sikwere ndichizvinetsa nekumwa zvinhu ndichitadza ngonobviswa dumbu rangu one day herbal life yekudini pano handiite sorobvisa zvima five dollars zvekusafa ndichiisa mashizha mudumbu ekuita sei auda undiudza ndoidii herbal life where you can just go and get your tummy removed in one day this is not days in hours wakutodzoka dumbu harichisipo wakutosungwa dumbu kuti rinyatsoita flat zvangofanana nokuti uri kubva mukuzvara ndosaka tichisungwa kudai zvangofanana kuti uri kubva mukuzvara saka vanotokusunga ungandiudze zvekuti hanzi maititi makambozama herbal life yekuti wasting my money nemashizha emugwavha ndaita sei for what reason Ita imimi hebal live yenyu ikoko. Me I want things done immediately. Ah, hebal live yekudii? Ndinoiwana tonguva yekugara ndiri mhebal live chinzi wozodai, wozodai, kana wazo ah ah ah. Imi. There is a place where you can just get a flat tummy in a day. and after that you need about six weeks to recover mm. tete so ndozvineserei namahebha wala unofuta dumbudzwa rasvika kwamutoko chingoita zvemahebs otiswa mwetomwa maarv woti mahebs pamusoro yowe unotopesira watiwo nechimwe chirwere nyowani chinyowani e eh, tinomwa mapiritsi soti zvimwe zvigubhu 20 mapiritsi edu aya ma, ah zvaita sei where I can just go and get my tummy done in a, in a, in a, in a day, in hours. It takes less than four hours. And you know paunofenda kungodai indakangomuka kudai and I told them kuti ndinoda kuti ndichipepo kada kuona murume wangu apa. I was even a little bit scared kuti ndichafa ka. But I woke up first thing I saw but murume wacho chero pandakamuona ndaihumana you know tunenge waiswa drug saka unenge uchidhomoka saka ndakasanga kuita normal letter drug rekufendeswa rapera riya wakutanga kutoti mm, husband ekakutarisa how are you feeling baby wakutoti ah mauya nguva ndauya kudhara ndataura newe wani uchibva mutheatre you know so if you have your money guys go go for consultation go for ningi musatyire kure both ndataura kuti 7000 why ndataura kuti 7000 ndaitwa everywhere handiti ka ndaitwa everywhere handiti ka look at my hands look at my thighs look at my tummy handimukuona apa pakaiswa bandage apa pava pachiri kudraina madrains ayaya saka vanouya manesa yavo padraina mvura yobuda vosiya vakubandeja vokuisa ma betadine in everything saka pese pamunoona pane bandage even pamakumba angu ndakaita mascars pazvidya because pese ipapo pakabviswa fet yakayamwiwa nechi nemazvimatubes zviya zviya saka vanoisa mabandages and stuff but you, mega makavhutarisa ionai maoko angu ungati ndiri badista here mukaona kuti everything is equal everything is equal hapana chekunoti yowe nhai maititi ko mazviitirei everything is equal handiti ka saka i promise dr ta maybe vanogona kunge vari pana kuti saturday handisi kunojamba nde ndichingoto muriko here uko muriko here Ahoi, happy valley. Ndichitiro. Ndichitiro kuti asandadi asandapora. Saka zvokuti mungandione ma streets anytime soon. I think ma streets mogona kutanga ndiona kuna na machuku. Mukatondiona ma streets itori mistake. Amonde ndichita nezve. But Saturday ma streets mukundiona because ndine event. yandakatobhadharwa and eh, mari yachona inotoda kutoti ishande infact yakatoshanda saka hapana pauchaita excuse kana wapiwa mari eh, ita zvawapirwa mari saka im going to be there uh, kudema kujoint yedu nyowani yakavhurwa brai eh, nevarume vaive vanoda kuita zvekuhwanda madzimai avo uyai muhwande madzimai enyu ikoko I'm just joking. It's a good place for you to bring even your wife. Kune ma kwakagadzirwa ma B and B emhando yepamusoro soro. Ndati kune imba imi 7000 USD vemaranzi chibhotimirirai. Kuno kuHarare kunoitwa zvema US. Um, kune dzimba dzakagadzirwa ukada kugara ipapo Braai yako ipapo vana pakagadzirwa a, a, a, a kids uh, playground yekuti unenge uchitserendenda ipapo uchinowira mvura pane maswimming pool first class swimming pool ndati zvinhu zvese zvamuchaona ikoko muchasiya handisi kushora nzvimbo dzamunoenda but zvamanje manje zvekunana leki nekunana nemuchambomira because ndati nzvimbo iri kudema muchaswera muri ikoko ndati nzvimbo iri kudema hama dzangu muchaswera muri ikoko so i want to see you all on saturday mundiona ndiriko eh, tingofara tichiofficialize our new place um, tichifemberero uh, love eh, ndakanzwa kuti this month varume ndo vari kupiwa Inini I had my surprise for my husband. Atoti my husband akambenge afutaura last year kuti totenga motari hombe. Not just mota, motikari ine mutupo baby next year. Matenda angu aya ndakabata next year akangoita. Ini ndikati azve matenda ato my drama. Let me just buy the big car and make my husband to drive a big car because my husband is too big. That man has done a lot for me. He deserves it. kutoshaya chaiko unenge uda kuti vafambe nechikopokopo achinomhara panhingi paground so i was like sweetheart this is our car you drive it because youare the man i'll drive my usual car youll drive the big car when we are traveling together we are in our big car as a family tichifara eka ndiwo ka upenyu hwachona appreciate your man ndoshamusikana vanhu vanorwadziwa nemunhu anoda murume wake inini handina reason yekusada murume wangu i love my husband ndinotopererwa because ndogona kuda kugara ndichimuspoiler every day because that guy ka uh, has been there for me I, always, i don't need to keep on talking it becomes annoying i've never had a man who has showed me love than that man and eh, handina uh, kana zviroto kana hope anoenda achiendepi ndakambokuudza kuti takasvika panonzi pazororo hotel we are just now resting and making money and taking care of our kids is kids my kids hatina kana kwati kutoenda this year chaiyo november ndindichota kuti happy fourth anniversary right 22 23 24 25 26 ee chatomboitawo anniversary ko ndakamboiita here chatomboitawo zanniversary manyama ekupemberera love yangu nemurume wangu because anondida anondida zvingaite hanzi kove mapula munonobvunza dr ta zvemapula handizvizivei nezvemaranzi munonobvunza dr ta ikoko ndosaka ndati endai for consultation bcause haisiro basa rangu rekutranslata rekutranslata kuti maranzi 7000 nemaranzi mangana in ndagowo forex exchange ndagowo forex exchange here wamakundibvunza handitombozvizive kuno kuharare kunoshanda maus but I'm sure kuti vanotambira macurrency ese saka zvakuda muchivabvunza kuti kana ndine marands angu ende ndakuudza kuti zvandakaitwa ini ndozve 7000 handizive zvauchanoitwa iwewe so learn to listen before you just izvezvi munhu sendiriona ringoti 7000 haisiriyo prize yezvinhu zvese mumwe munhu adangonobviswa maoko chete aya saka hazvimbofe zvakaita seven pamwe unogona kunzi thousand or so mumwe ada kubviswa pakati pezvidya izvi handiti ka saka zvakasiyana mumwe ada unoiswa magaro zvakadii zvakasiyana ndikutaura neshona kuti unzwisise mumwe ada unoitwa tamitaki yekuti wakawesti kakadai zvakadini zvakasiyana so when im talking you listen kotozoti ah zvakaoma kwadokutatakuya kuya seven thousand eiwanawo because maititi vakatoti seven handiti doctor tavazondifonera kuti eh, maititi wakaudza vanhu kuti udii ndati zvakadii zvakasiyana saka just know kuti maprice akafanira ukapinda mushop proton unonzi zvakasiyana e, chakadeno onzi zvakasiyana handiti ka ehe saka musazonditi inini mondiblema moti kwanzi maititi ndo vakatiudza kudaro unototadza kuenda ka uchityira kuri pamwe zvako iwewe unogona kutodi tosvika zvakachipa handiti ka ehe saka usazondibleme wa utanga kuti ah maititi vakataura makuudzana mastreets umu vakati 7000 umwe munhu ane 2000 yake yakutotya kuenda kuti inini yangu ingakwane aa achinzwaro handiti guys azvinzwaro zvinhu zvakasiyana ukapinda mushopu proton unotonzi dhora 50 onzi bekasin dhora onzi chakati 90 cents saka please i did not say everything eh, zvinoitwa eh, kwadr ta zvakasiyana maybe follow eh, her page so that mounderstand and a consultation zvinhu zvemadhokotera izvi havisi zvekuti unosvika unobvunza kuti how much vamwe vanhu i don't know maybe takaenda kuzvikoro zvakasiyana when it comes to formal things mukanzi inbox un, koiwe unoda kuita hasha dzei go consultation is not a public a domain thing handiti ka enda kumessage kwemunhu waona nhamba yake pinda muwhatsapp make good afternoon dok enda unowo nhamba dzenyu ini nai struggle muviri wangu wakadai wakadai wakadai ndanzwa kuti munomisa mazamu aite straight um, mungandito mari doctor unobva wati can you come for consultation then you go there kuti utanzi taurai maprize prize yemunhu depends on zvakaita munhu handitika prize yemunhu takatosiyana zvawaitwa iwewe neni vamwe vanhu mune mazibhodhi mazihombe akakunda yedu saka hatimbofi takafanana vamwe mune tubhodhi chete chete kukunda isu hatimbofi takaita sei takafanana please saka nzwisisai ipapo kuti kuti zvamakaitwa imari zvandakaitwa zvakasiyana nezvauda kuitwa ndosaka vachiti come for consultation zvakakosha ungonzi chiuya tibvure unotoenda iwewe vonokuita 360 ten around votarisa everywhere pane mafuta paroda kugadzirwa vanotokuudza vopamaka vopamaka vopamaka vopamaka vopamaka then next vozokuudza kuti wakuya for surgery saka all these things zvinopreparewa in advance hakusi ungosvika a ah, ndatouya ndibvisei dumbu aa ah, ah. consultation wapedza obva wanzi piwa date zvekuuya oudzwa zvinhu zvekutenga mafaha iwawo and stuff like that zvekuprepare for whatever that you are having and then wave ready vokuendesa uko i will show you the journey because i recorded everything i had my camera i had to do it for some women who are not confident and for those who are scared of doing it thinking aa ah, ah, vanhu vanonyeberana it's so sad to know unozati kusadzidza kwemunhu kunotooneka nekomendi yake hapana zvinenge zvichizikanwa but unoona munhu achikutaurira mamwe zvekuti uri kutomboziva here kuti what is liposuction he maiswa magaro ka he tione magaro acho then ah kutoshiya kuti wazvinzwira kupi ndosaka nezuro ndakatoisa hangu joku yekuti magarawo manenyaya yekuti vamwe vanhu ndiona kuti hapana zvekutombozivikanwa kuti chakaitwa pamunhu saka education sometimes knowing about these things is very important so i did it for education purposes kune vanotya ko ndikafenda ndikafa ndakatotorwa vese vhidhiyo ndichitofendeswa so that you see kuti there is no harm there is no harm at all unotoitwa isuccessful surgery otomuka

There's nothing to be ashamed of. Isusu vamwe, you can never shame the shameless ka. Tinoita zvatoda panguva yatoda. Hatimiswe, hatimisike and hatiudzirwe. Toita zvateta funga, tikafunga kuti ndoda kunobviswa gumbo. It's up to us because we can afford it. So you can never allow somebody who can't afford their own life to come and tell you how to use your money or how mazviitirei iyewe mazodini vamwe vanenge vachinyeba mwana kunyebera chai mwago kunyebera kuti akanozvitwa kana kuamerica ari pano padr chap you know i was there ndichiudzwa i was so a lot of people kungoti is just that a lot of people are not influencers like us vekuti tinouya edu tichitaura vamwe vanhu they want to keep it private youare not forced kuti itaura kuti ndidr chap but the thing is kuzonyeba kuti ange waenda kana kuti kuamerica iwe waenda pano pamilton park apa let's give credit to our doctors who are local well, let's give credit where it's due why can't you give people let's help each other as women no uplifting each other yacho ka wakaitwa kuti handakaitwa kumadagasi kwaanoziva kuti hausvike kuMadagascar but me I'm happy I had friends like Prim friend yangu Prim akanoitwa ikoko she told me everything and if you see Prim here ma one akanditi I did it here my chisi ndakati aish nendichikuona kauri mundege pamwe ndakatofunga kuti wakaitwa kunze sikanzi no pana doctor uri kupisa let's give them credit let's promote them it's not even promote them because they're helping you we are not helping them These doctors have gone to schools for this. Vanhu vanoshora shora kuti kwai Zimbabwe yakadhakwa kunzwa munhu anzi kuitwa mabhoys zvemuZimbabwe. You don't know. There are qualified doctors here. And I was so shocked. Very professional. Pinda muhospital macho very smart. Chikafu chawanokupa ah. chimwe chekuti unogona kutozoramba wabuda muchipatara uchingoti asanda ndaakunzwa zvakanaka vachikupa ukuona zvinhu izvi hazvisi zvekungoti ndakugona kupinza nhingirikini machubhu e, e, e, no vanhu vanoenda ku vanoenda kuchikuru baba so many years vachiita zvinhu izvi and im super proud i just feel like ndofunga kuti tamaititi im happy nezuro ndakavati inowa job

and that doctor ndakati no mandi inspire mandi challenge i didn't know madoctor akaita seni very educated very knowledge unoziva kuti knowledge iri tiona kuti panapa ndikutwa zvinhu zvisvinu but the thing with us tinojaja e eh, zvimabhokasi e eh, unobuda ku unobuda ku mm, unobuda kunonzi kuchii kuturkey uku do you know kuti ukakakuita mari yawaendesa kuturkey nepano paharare paunonge uyapo even uchibva kubulaya unosvika unobhuka marecovery room you see this house of mine ndakatoti ndida kuitena into that kana vamwe vanhu vanenge vasina pekugaririra padhuze vachirapwa munhu otogarira zvake padhuze achirapwa teki yese hakuna kana hama chero paunofa chaipo chaipo unochaya kuti waurawa nani Mazuva ano kwane masatanist chaiwo. Ndakambonzwa zvimwe zvimanyanya kunze kuti mumwe angokuitira utsinye kusiya vaive vanoitwa maoperation kusiya kana chigero mudumbu chake. Unozvizivirepi? Hapana zvauri kuziva iwe mai nhiya maenda kutoki matiwo makunogadzirwa. Time flies you are having serious pains. Pamwe uchisina mari wakabhajeta just for that time because mari haiwanike zvekumhanya kai. mari iya yawanike zvekumhanya am telling you kuti now nditori nditori pafive nekutsvaga mari nekuti unenge washandisa mari unobhajeta nguva imwe chete you need love zvinhu zviri depressing kugara mba kunobhohwa you know why ndazoita life nhasi im actually a little bit depressed nezuro ndopanakazoti am going out ende ndaitoti ndikufara because murume wangu achafara nezvandaita but wo akatozondibhowa because anga asipo tikazopedzera takusurprise tega takatamba radio pano tikanakidzwa pano nemunhu wesanga ari panapa because youare always looked up so i think doing it padhuze nekumba is good mai vako vanouya zokuona murume wako vanouya zokuona vana wako vanouya zokuona kana une vashandi vanouya zokuona mombotaura nyaya koti kuziva rese youare locked up uri kutoki unopedzisira wakuhiririka pfungwa kuti amanaka ah, you know so it can be very stressful so ini now i keep myself busy ndinombofamba famba hmm. you need to go umwe eh hanzi nemumwe gym eh igym gym gym une shuwa gym ndo inobva yanzi eh gym inonakisa nhingirikini but inokasira kudi inononoka kuti mazazi abude but its good gym is good so what i do inini ndinoti kana ndikabhoikana bhoikana ndinombomuka i do my two hours i take a walk ndichifamba zvangu netsoka kuti ndisimbe kabos kugara wakarara futi unopedzisira wakurwara you take a walk you take a walk you exercise uchizvitesta one two testing kuti uone kuti ndanyatsosimba here but inini kusimba kwangu chaiko eh, ndinosimba um, ndinosimba inonzi chii ndinosimba after six weeks after six weeks ndopandikusimba saka am now on am now on three weeks am now on three weeks saka am three weeks left kuti ndisimbe saka ndichiri kurwara but am happy kuti ndakugona kunyatsodi taurawo nemi you know i can be coming here and there you know just talking you know but i'm left with three weeks ende zvaunenge waudzwa nadoctor teedzera doctor vakuti pora pora usamhanye izvo zvimwe akaitwa akutoda kutoita shofu mafa haya abvisiwa akandwa uko mainana munozonyatsorwara teedzera mutemo wachiremba inini muchinoona ndakadai ndiri kutohwarara ndokuti avaitondityira mai titi you are busy woman izvozvi muchakuonowa kuti yoko ndaenda kwakati ndaenda kwakati relax teerera uharare so I'm, I'm listening to each and every step ya ya e unosara e unosara wakurembera nyama dzakurembera kudai kasatedzera mutemo saka in the meantime uh, you'll be seeing me a lot in these fars i'll be exchanging them I'll be exchanging them because every day you know, you know, take a new far to avoid infection remember ndine nzvimbo dzakavhurika even gumbo rangu andi kudai ndakaitwa negumbo mukatotarisa pane pato gumbo rangu riri kutondibhohwa pakaita kakuchekeka eh, pakabviswa fet pakaiswa chubu yaidrena fet saka ese mamax waya anozopera bos une cream yaunopiwa yeungozora mamax hakusi kuchekwa saka hauna pressure kuti ndakachekwa ndaane maki reupenyu aa ah, ah. its lipo suction is different from tamital is different from ana bbo whatever is different so it depends weuri kudei ende kuchekwa kwacho kune vanotoda kuchekwa hapana chakamboshata its your life your choices hauudzirwe zvekuita nemunhu guys your life yochi your choices just like i'm doing now my life my choices i prefer lipo suction i once did it ndamboona mwe munhu achinyora asina basa panhu ikuti kutedzera i had life prosection in 2022 naheud uya wandiri kutofungira kwandiri kutofungira kutombobvondora zvangu because when i heard that you know kuti ini ndikataura ndikataura munhu you know vanhu vanomhanya i advertise that heud

kune vanhu vati vati yei wazoteedzera wazoita se this is lipo number two yandaitwa because yekutanga ina kubuda ende yanga yakutondidhemeja zvemafet ukaona iyoyo mabosda feti yanzi inodzoka zvekumanya because hauna kuitwa properly but nadoctor taa vanokunon'ona ini ruoko rwangu rwangu rwarembera kudai aiwa vanokunon'ona nongonongonongonongono zvekuti paunomuka unondondowataiwa pane zvazvichiitwa pabawokwayo kumasaidi maziravi endoayayaya Nongo nongo nongo maziva vendo. Dumbu nongo nongo nongo kukurunga zvekuti saka ndikuti ukabaya dumbu rangu nezvinogona kufunga kuti uchapinza chigunwe. Really very fragile. Because vakanyatsobvisa fat nemoyo wedu. Kuti doctor vaya anongomanya pfirre bye pfirre wawandirwa nema customer. You can't do after care. You can't tell you can't tell a person kuti let's not be greedy mari inorwadza guys kutsvaga guys sanike iyoyi ende you know ndakaona kuti anoswera achiisa vanhu vakagara vane mazigaro avo kudhara saka zvinotora mwoyo wemunhu kuti munhu uyu ane mazigaro hmm. ah, Zawi, I don't think you had done lipo, my dear. You don't tell me what I did. I did lipo. I have videos of the lipo. I don't like people who come and tell me what I did because I was alive. Ndandisina kana kufenda. Ndanga ndisina kana kufendeswa saka you can't tell me you did a fat. What is fat bena yawa kuda kuti udza iwe? What is fat bena yawa kuda kutaura pano? Ungandiudze lipo yandine mavideo. iwe you know is bad munhu anouya oshandisa munhu ane structure yakanaka munhu anenge akazvarwa kudhara akanaka obvanzi tisi takamuita you understand tisi takamuita munhu iye apa munhu iye akazvinakirana kudhara isusu vana maini iye tomhanya tikudiwo kunakawo tikudiwo kunakawo osvika unobvumburudzwa zvako wotobudawo kuti ange shreki zvako ipo paya saka I'm just glad now that there is tar anonyatso kutsanangurira zvisingaite uh, that doctor anokuudza kuti hazviite haakunyebere it takes time to walk you through haasi pangoripo kukara mari yako mm -mm. inini pandikaenda consultation i had to go again after consultation She will ask you then, are you ready? Are you sure you are ready? Do you want to do this? You, you sign a consultation form, an agreement form. So professional. You know? So professional. Those zvinoitwa saka hakusi ungomhanyira ungonzi e huya kuno ah, takutokuta rarai pambhedha aa ah, ah, everyday unanotokutorera time time yekunofunga chaiyo vanokupa time yacho yekuti enda unofunga you come back when you are ready let us know maakuchitaura zvemapayments and what not what not so i think i've given you the info guys tine madoctors munomu guys don't rush kunomanya toki kunomanya handisi kuti vamwe vanodawo zvekunze kwenyika vazvijaira but me am saying Why Turkey when there is Dr. Ta? Why Dubai when there is Dr. Ta? Why China when there is Dr. Ta? Why Japan when there is Dr. Ta? Why waste money? Mari iyo ntoisevera zvimwe yendege iyoyo. Even after care yachona inenge iri much affordable. Unless uchingodawo zvako kutravela. It's okay. It's not like nobody is, is forcing you kuti usaende kuteki. Boyo mwato ndiwane unondiudza ndoteki. Tataura kuti your life your choices so if you feel you need to go to um, take you can go but ndatokuplagai kuna doctor vari padhuze nesu and then ndinongoona vanhu ringoona vachingotaura zvekuti shamwari yenyu yabuda mujeri handisati ndaconfirma i heard about the news and unfortunately kana abuda there's nothing i can do i can't go there kunovatambira if it is true ndinofara nekutenda his excellence namai if is true vanhu vanongotaura kauzozivi kuti maite henyu makatinzwa especially nini everyday ndaigara ndichema kuti dai mamwe madzimai abuditswa umu specially asina chaatadza ende zveshuwa kana vanhu vabuditswa ka mwoyo wangu wafara mwoyo wangu wasununguka and i know kuti vasikana ava havasi kuzodisappointa because mujeri muyamuyamima mune maginda goriya anoshanda So if it's true, I haven't confirmed it because nobody has called me from that side. Dinofara chose, but unfortunately, I cannot go kana kunovatora kana kunopemberera kuprison because I'm unwell. I can't travel, I can't walk properly. Ndichiri kupora. Hello my daughter, Mama Africa series. Saka um, ndiri kufara, simoyo wangu wafara. moyo wangu nekuti changa chiri chichemo changu if i think maindinzwa kuti chaingove chikumbiro kudai his excellence naamai vapawo vanhu ava pardon vanhu vanokanganisa zviriko but dai vava vanzwirewo nyasha there is always a second chance for everybody even vamwe vasina kutadza so kana vabuda ka mwari ngaakudzwe but there's nothing i can do handisi mumu i'm not in a condition to go and check anybody I'm not in a position to go and dance. I'm not in a position to go and hug. Ndinosvika ikoko I know kuti kana vabuda vakandiona vachandihaga ndiri ndokutika mubhodhi yangu haisati yasimba. I'm not in a position yekubatwa muviri wangu iko zvine izvi. Nobody is supposed to be touching me or squashing my body. I'm still healing but when I'm fine I will go and see uh, go and see the girls ndokunge vabuda and eh, ndichafara uh, chose and definitely ndichaona kuti vawana zvekuitawo kuti vararamise chi mhuri dzawo vari panze so yeah so if its good news pana abvirira kubva pandatanga life inoyi donzvo riri rekudisturba zvandiri kutaura saka ndazokudaira kwekupedzisira because haisiriwo nyaya yanda ndafambira though iri nyaya yakanaka yaida kutanga ndataura nyaya yangu yanda ndauyira nekuzopedzisira nenyaya iyoyi saka kana amnesty yapiwa vanhu zveshuwa mwari ngaakudzwe nekuti some people they don't deserve to be in there ndichavaona vasikana kana vasikana vabuda ndichakuonai vasikana musati amaichitiva hava kutisiya izvezvi a inhau yekuti maichiti is unwell bhodhi yavo haisati yakubatwa haisati yakumbundirwa zvekuti pandiri kutoya kudema ikoko vedu vee chingonditarisai muombere maoko zvekujambirwa munondikwadza e, my tummy is still not, not yet tight my arms not yet tight my thigh is not yet tight i'm not yet strong zvekuti ndijagure jaguro i think i'm left with three weeks if you calculate three weeks from now ndiye ndaable kufamba panze ndiye ndaable kutoenda kubasa ndiye ndaable kuzvidriver and all that iko nezve i need to be fit so thank you so much those who came uh, to listen to my life and those who are one our knowledge and education um, Indai munoitwa ndakuplagai handirwadziwe plus hapana chekunyara endai kwatauku zvezvimwari kuchengeta kamari kendege kuri mueconomy odzoka imagine waitwa zvinhu izvi hazvidi kudzoka wamu economy guju guju guju economy nebusiness zvakatosiyana ka zvongoda kuti uchibva padhokotera uchinanga pamba guys you know zvinongoda kuti uchibva padhokotera wachinanga pamba boys hai hai haungatiteki wakadai ka ndosaka vamwe vasisazopori nekuti nzendo irefu uri kufamba usina kupora uri kurwadziwa ah. home is the best for these things so thank you everybody um, whenever i find time chapo changu ndichasei chingouya but kushopo kavhurwa mafuta ariko um, spa kwakavhurwa we are doing spa uh, discounts we are doing valentine discounts come through and spoil your loved one 14 haisati yasvika huyai muite zvidavado e, kune vadiwa venyu vadiwa venyu vafare uyai muite zvidavado muvaitirewo zvakanaka amai this is my time of appreciating and showing you maona kuti musipa medu makanaka sei varume venyu spoilai vakadzi venyu spoilai kana uchida munhu wako muspoile beat mukadzi wako or murume wako spoil each other love each other and don't get mad if you don't get a big present iwe unoziva homwe murume wako so don't be fast kana murume wako asati akuafoda mota unochemera mota yei une zera nemota yaunomurakidza kuti hona hona zviri kuitirwa vamwe iwe watengerwa maruva nemabrugwa ende watengerwa maruva iwe nemabrugwa tenda chaizvo because ndo umwe murume wako at that time and point pakutenda ipapo ndo pachabuda mablessings hobo sazvifananidze nguwo nedzatarubva anditya mm, mamwe hatokuindi kuti anzi uyo atengerwa mota baba wako vane mari yekutenga mota watengerwa mota bike watengerwa night dress riri sexy pfeka utende ndo raanoafoda handiti ka e muromo mumino ndewei chero ukasatengerwa izvezvi chinhu chachona haana appreciate it is not compulsory kana wagara wangu wasingatambire ngoma ndiyo ndiyo why do you need to be angry why do you need to be angry you know he can't afford so long muri kudanana mba menyu zvakakosha izvozvo love is greater than anything And it's not just expressed in gifts and whatever. It's expressed in a lot of way. Ona murume anokuda anokurespecta anodi anotenga muriwo anotenga nyama anoita chiye anoita chi yeah. Love that man. Not everybody is married to a rich mugu. Know your class and be content. Kwaya maruva ekuzorora purumurani. Farira maruva iwayo. Kwaya mabrugwa. Farira mabrugwa iwayo. Oh ya moja, farira moja iba, yeah. Hey, eh, church.